Meka m'adwene no mu na ɔsɔfo a yɛfrɛ no Apaa Life, ne din koraa bɛpueem sɛ ɔno, watɔn n'asɔredan de ama ɔkɔmfoɔ agradaa, asan ahyɛ no nkɔm sɛ the year 2020, maame yi bɛyɛ odiyifoɔ kɛseɛ wɔ Ghana. Anaasɛ Nyame yi, na Nyankopɔn bɛ use maame yi de no ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔ Ghana ha. Ɛberɛ a ɔsɔfo Apaa Life tiee me video no, na ɔtiee mu nsɛm no,

Mahu sɛ mayi bi wɔ YouTube. Na wiase a yɛwɔ no, sɛbe adwuma a yɛyɛ no, ɛyɛ Nyankopɔn Ahenni nti na yɛyɛ. Na me Bible no kura me nkyɛn sɛ Yesu Kristo ɔba bɛhwehwɛ gyee deɛ ayera. Sɛ wokan quotation bi wɔ Matthew a, Bible se ɔba abosonsom mu bi. Ɔbaa bosomsomni bi kɔka kyerɛɛ Yesu sɛ ne ba yare. Yesu Kristo ka kyerɛɛ no sɛ, Aduane a nnipa mma die no, yɛmfa mma nkraman ma wɔnni. Sɛ nnipa mma didi ka a, nkraman nso tumi sesa aseɛ mfurufuruwa no. Awurade Yesu Kristo gyinaa so saa ne ba no yareɛ. Ɛma ɔbaa no bɛdane bɛyɛɛ Okristoni anaa ogyidini. Nyame, ɔwɔ kwan a ɔfa so gye obiara. So ate aseɛ? Mahyɛ nkɔm. Nana Agradaa no, menim no akyɛ o. Ansa na ɔrebɛyɛ kɔmfoɔ no koraa no, na ɔba me hɔ asɔre. Enti menim no long time, ɛnyɛ ɛnnɛ na mehu no. Nana Agradaa, ɔntɔɔ m'asɔre dan, ɛyɛ ne kunu na ɛtɔɔ dan no. Pipa biara a meyɛeɛ biara, me ne ne kunu no na ɛsensaneeɛ. So na metie w'ayi no? Ɛde w'ate asɛm, w'ahenasɛm. Mehunu sɛ wowɔ nyamedwuma mu. Wo quotations a woyi no nyinaa kyerɛ sɛ wowɔ nyamedwuma mu. Na sɛ mehyɛ obi ho nkɔm sɛ twenty twenty wobɛdane aba abɛyɛ sɔfo anaa wo ne wo kunu bɛka ho abom ayɛ nyamedwuma, Minhunu mfomsoɔ bi a ɛwɔ mu a woka sɛ yɛn a me a mahyɛ nkɔm no, woammɔ obiara din o, sɔfo, asɔfo a me me din na wobɔeɛ na wose me, me ne me nana no, yɛn na yɛnim nea yɛreyɛ, yɛn nyinaa yɛkita apam baako, yɛn nyinaa wɔ Society na yɛ, meyɛ Occult, meyɛ Freemason ne adeɛ no, me nua woanyɛ adeɛ o. Woanyɛ adeɛ korakorakorakorakora hɛ baabi a woasɛe me akɔduru ne edin a meema gye wɔ Nyamehema mu. Sɛbe me na mehyɛɛ Baguku bi nkɔm, adwuma a wɔreyɛ nnɛ no koraa no, me na meka kyerɛɛ no sɛ daakye no adwuma a Nyame de no bɛyɛ ni. Enti kyerɛ sɛ memfiri Nyame. Ɛna mahyɛ sɔf badu nkɔm badu kobi nkɔm ɛna ɔno no deɛ aba mu ɛna nana agradaa deɛ opa a sɛ twenty twenty me sɛ nana agradaa a mɛka ne kunu ho anyɛ nyame dwuma me menyɛ nyame dwuma bio mu da na wotumi kasa tia me because of ɔsɔfoɔ bi information a ɔde ama wo afa me me ho nti no Sɔfoɔ bi information a ɔde ama wo afa me me ho nti no aberɛ a mennyɛ wo bɔne biara mennim wo bɔne biara na wonim how long me startee Nyame adwuma 35 years ni na wode dako ɛbɛ destroy m'adwuma me nua nti deɛ woyɛeɛ yɛ deɛ woankasa woyɛeɛ yi bɔ mmɔden ara sɛ adeɛ no a ɔde abɛto YouTube no wobɛpepa afiri hɔ because adeɛ a woyɛeɛ no ahyɛ me kra paa so ate aseɛ Na me deɛ, deɛ mɛka akyerɛ wo ara ne sɛ, Ka hyɛn kɔdu, na mma sum nto wo kwan. Ɛdeɛbɛn nti na wɔ sɛ wofrɛ me? Wonnim me baabiara, woate asɛm, woahu n'asɛm ase, gyidini, Kristoni, na wo, wotumi destroy me saa, sɛ meyɛ firi Mason, ɛna menom mogya, ɛne ɛne ne nyinaa yɛ apam, ɛno nti na yɛahyɛ no nkɔm saa. Sɔfo Badu Kobi deɛ mehyɛɛ ne nkɔm, wo paa frɛ Sɔfo Badu Kobi sese anaa wo paa Kanadi no a ɔtae ne ne nante paa, frɛ Kanadi na bisa no sɛ ɛdeɛ bɛn nkɔmhyɛ na mehyɛ faa Sɔfo Badu Kobi ho. Ɔhu me a, sɛbe ɔsalutu me, ɔfrɛ me papa, ɔfrɛ me papa, na wo a woyɛ ne nanaa no ɛna wobɛkasa atia me? Wate aseɛ? Mayɛ m'adwene sɛ mɛbɔ Sɔfo Badu Kobi amaneɛ. Mayɛ m'adwene sɛ mɛbɔ Sɔfo Badu Akobi amaneɛ. Edin a me magyeɛ, good name a magyeɛ no, wo wo de da ko ɛbɛ destroy din no. Nyame te ase. Mɛgyae biribi ama Nyame. Mennim nea mɛka akyerɛ wo, na wo deɛ ka hyɛn kɔ du. Mɛmma sum nto wo kwan. Hyɛ out, mɛbɛka biribi ma obiara ahunu sɛ asɛm a wokaeɛ no, Mimi, Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Dɛn na wotumi gyina hɔ ka kyerɛ me sɛ minnim nyansa? Minim nyansa a, anka mentɔn m'asɔredan mma akɔmfoɔ. Ɛdeɛbɛn nti na ɛwɔ sɛ wɔyɛ saa? Ɛdeɛbɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa? Nyame nipa wawie. Ɛsɛ sɛ wɔakɔduru no. Wontumi nyi w'ano nkɔduru hɔ da. Nyame nipa wawie.

ho tra. Ɛne sɛ, ɛyɛ naawɔtwe ni, ɛnnɛ yɛ Brada, na bɛyɛ naawɔtwe nie deɛ bɛkyeree me kɔɔ Police National Security Office. Na deɛ nti a mefrɛɛ press conference yi, medi kan de aseda ama Tweaduampɔn Onyankopɔn. Ɔno na ɔbɔɔ soro na ɔbɔɔ asase. Onyankopɔn a ɛduru mmerɛ bi na anidasoɔ asa a, ɛduru mmerɛ bi na ɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛawu awie a, Bible se wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so no, adeɛ nyinaa di boa wɔn, na yɛ a na ɛwie wɔn yie. Sɛ nnɛ meda so mete ha, tɛkrɛma da bɔdweɛ mu, na mogya redi aforosianeɛ wɔ me mu, na yɛankan me anka awufoɔ ho, na bebrebe a mekɔɔ mu nyinaa akyi no, sɛ meda so mete ase nnɛ na tɛkrɛma da abodwoeɛ mu a, adeɛ a meka kyerɛ Owura Yesu sɛ meda no ase ɛsiane sɛ Ɔno Nyame, Ɔne me adi no yie papa. Ɛduru mmerɛ bi na anidasoɔ nyinaa sa. Ɛduru mmerɛ bi nnipa bebree danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Na ɛyɛ m'adwene sɛ na mapem. Na ɛyɛ m'adwene sɛ baabi a aduru no deɛ na anidasoɔ no asa. But ɔno awurade a ɔbɔ kwan to baabi a kwan nnie, wɔno awurade a ɔbie pono a yɛaka tom, wɔno awurade a ɔma ne nsa so a nnipa bi antumi nka nto fam. Na me twaa m'ani na me hwɛɛ awurade, na awurade ka kyerɛɛ me sɛ, M'abaawa, woayɛ asoɔdeɛ akyɛ nnipa bebree bi adanseɛ sɛ, Bible se nea ɛwɔ yɛn mu no, yɛkasa a, ɛyɛ a na yɛhu nea ɛwɔ yɛn mu. Bere a na meyɛ programs bi a wɔfrɛ no sɛ Talking Point, sɛ mihyia nnipa bi na me ne no rekasa a, wotie ɛnne a me ne no rekasa, na wotie afotu a mede rema no. Asɛm a ɛyɛ a na nnipa bebree ka kyerɛ me ne sɛ, Nana, ɛwɔ sɛ Nyame adwuma na ɛwɔ sɛ woyɛ. Nkɔmhyɛ bebree bobaa abɔnten, asɔfoɔ bebree momaa prophecies, na ɛduru mmerɛ bi ɛyɛ me ara me kunu, ɔyɛ sɔfo, a dodoɔ no ara frɛ no sɛ Pastor Eric Oduro Kranton. Ɛnam ne sɔfo panin so a ne sɔfo panin a yɛfrɛ no sɛ Pastor Joseph Kyerɛ. Mmere bi duruiɛ ma me kɔpuee sɔfo panin anim. Na sɔfo panin maa mete aseɛ sɛ, Nana, adwuma a Nyankopɔn de ama wo sɛ bɛyɛ wɔ asase so yɛ Nyame adwuma. Na esiane sɛ na nnipa nyinaa nim sɛ meyɛ kɔmfoɔ, na magyegye abosom de agu me fie, na mete ano na matu me ho asi hɔ sɛ meyɛ kɔmfoɔ, na mayɛ akɔm adwuma over twenty years nie, na ɔsɔfopanin no ka asɛm no a, na mahyɛ no na masere. Esiane sɛ baabi a na akɔm adwuma no de me aduru, bɛ nneɛma a na akɔm mu no Ma yɛn adim yɛ duru. Emu sika a menya firi akɔm mu, emu anigye a menya firi akɔm mu nti no, sɔfo panin kaa a, na masere. Na ɛduruu baabi ma prophecies no bobaeɛ ma sɛ yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ a, aka bɛyɛ nnawɔtwe mmienu ama yɛadi Easter. Ɛyɛ yɛ papa Francis Amoako Atta. First no asɔre a na menim no yɛ Freedom Chapel. Olimai baa abɔnten de prophecy bɛtoaa abɔnten. Wɔsagradaa, Onyankopɔn se menka nkyerɛ wo sɛ mmere no aso sɛ bra bɛyɛ n'adwuma. Na bere a metee saa prophecy no, in fact ɛpem me. Ɛmaa me kaeɛ na medaeɛ na medwee ho na mehuiɛ sɛ no, baabi a aduru no, mmere no aso. Ɛmmra so sɛ wɔ sɛ me menya adwensakyera but na ɛyɛ den sɛ mɛfiri saa akɔm adwuma no mu ɛsiane sɛ na mayɛ akɔm adwuma no akyɛ na ɛnam akɔm no so ama akɔm no mu no magye din bebree manya sika bebree ama me agyapadeɛ bebree ama me nnipa dodoɔ ahu me ɛti na me dwen hu me ho sɛ ah na saa din yi a manya yi so sɛ megyae akɔm adwuma yi de to hɔ a a na m'ani di din a na manya no ho. Na m'ani di m'ani di nneɛma bi a ne manya akyire. But prophecy no baeɛ no, ɛbɔɔ me hu. Na metuu anamɔn kɔɔ ɛyɛ me ara me spiritual father. Me spiritual father a na wadi kan ahyɛ me nkɔm a na meyɛ m'adwene yɛ me ntanta. Na meka kyerɛɛ no sɛ, Agya, mehu no sɛ mmerɛ no aso. This is the time. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Me ba, sɛ wobɛpa wo ho akyiri na woafa Yesu deɛ a, Ɛwɔ sɛ mede wo starte wura nkyerɛkyerɛ mu. Na megye too mu ma no de me hyɛ aseɛ wɔ aberɛ a na meyɛ akoma no adwuma no mu bɛyɛ one month ni asɛm na mereka yi. Na da biara Saturday biara no na ɔde me kɔhyɛ dan bi mu na ɔkyerɛ me Nyame asɛm na ɔde me wura Bible no mu. Na ada a ɛto so mmienu no ɛyɛ Pastor Joseph Kyerɛpaa mu ka kyerɛɛ me sɛ, Nana, sɛ mɛgye adi sɛ. Woama w'akoma no, woafa Yesu deɛ a, agye wo mma wo ho kwan ma mekɔbɔ wo asu. Na memaa me ho kwan wɔ ada a ɛyɛ Dwoɔda ɛna me papa bɔɔ me asu. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ asubɔ yi akyi no, nsɔhwɛ bebree bɛhyɛ aseɛ, amaneɛ bebree bɛhyɛ aseɛ. Ankyɛ na social media nsɛnsɛm hyɛ aseɛ. Ɛsiane sɛ na ɛtwa sɛ Yesu Kristo na ɔwu, ɛma yɛnya ne wuo no so mfasoɔ. But na ɛwɔ sɛ Judas yi Yesu ma. Na berɛ a mede me kra maa Yesu na mepenee sɛ yɛnkɔ nkɔbɔ mo asu, na yɛbɔɔ mo asu wieeɛ pɛ, nsɔhwɛ startee sɛ ɛreba. Ɛmaa nnamfofoɔ bi a na mennim sɛ me ne wɔn nam no, wɔdanee wɔn akyi kyerɛɛ me. Ɛmaa nnipa bi a na mennim sɛ maboa wɔn a na mehia wɔn mmoa that time no, wɔdanee wɔn akyi kyerɛɛ me. Na mede su san kɔɔ ɛyɛ me ara me sɔfo panin hɔ. Ɔse, Hwɛ! Onyankopɔn na ayi ne ho adi akyerɛ wo, na Onyankopɔn ma woahu sɛ nnipa ntumi mmoa wo wɔ asase yi so. Esiane sɛ wohwɛ nnipa a wɔaboa wɔn bebree, saa nkurɔfoɔ no ara na adane wɔn akyi akyerɛ wo. Na berɛ a mebɔɔ asu no, mebɔɔ asu Dwoɔda ne Fieda pɛpɛɛpɛ na yɛdii Easter. April yi ara mu Mebɔ asu Monday, prophecy no bɛtɔ abɔnten no, ne Monday na mekɔ bɔ asu. Mebɔ asu no ne Friday ɛna ɛdii Easter. Nti nnipa dodoɔ no a wɔhu sɛ mekɔɔ Easter nyinaa no, mebɔ asu ansa na mekɔ. Na mebaeɛ no, mantake nneɛma serious. Medaa nneɛma a na mehu wɔ wɔn ani so, but na memfa nyɛ adwuma. Ɛkɔsi ɛyɛ nnɛ ne naawɔtwe a mewɔ m'adwuma mu ɛna national security foɔ bɛfaa me. N'asɛm a wɔkaeɛ ne sɛ, ɛɛ, forty eight, forty nine TV stations na wɔnni license, but yɛ deɛ na yɛwɔ bi, but one year na yɛntuaeɛ. Wɔde me kɔeɛ, na berɛ a wɔde me kɔkɔtoo, ɛɛ, cells hɔ no, Ɛhɔ na mihuu sɛ bere a yɛde Joseph ne asuafoɔ bi a edi kan kɔtoo wɔ gya buo no mu no, na saa bere na mepaw me ho akyi na misu frɛɛ Awurade sɛ, Awurade, saa bere yi deɛ waba a wama pem. Enti Awurade hu me mmɔbɔ. Na sɛ wohu me mmɔbɔ na sɛ woboa me a, Awurade, sɛnea magye adi sɛ mɛdi w'akyi na mama kwan ama yɛabɔ m'asu no, w'asɛm ama mate aseɛ sɛ yɛnsɔ kanea mfa nhyɛ mpa ase, na mmom yɛde kanea no si bepɔ so ma wiase nyinaa hu sɛ wei ɔyɛ Onyame Ba. Awurade, sɛ wohu me mmɔbɔ na woboa me a, Paapa, mɛma me nsa so ahyɛ w'animuonyam, na mapae mu aka sɛ, Awurade, manya adwensakyera. Na fa wo nsa ka w'abaawa na efi ne nkekaawa bi a minyaa wɔ kɔm adwuma no mu no, Awurade, sɛ wotumi tutu saa nneɛma no nyinaa firi me mu a, na sɛ wo mmara no so na ɛsɛ na ɛfata sɛ Kristo, meyɛ w'adwuma, Awurade, mɛyɛ w'adwuma dodo. Na bere a me ne Awurade kɔɔ saa apam wɔ yi, na yɛyii me pieeɛ na yɛde me ba bɛkɔ cells, yɛde me bɛkɔ court, na mefiri cells hɔ a yɛde me bɛkɔ court, mese, Awurade, Kyerɛ wo tumi. Na sɛ kɔɔto a yɛde me rekɔ yi, mepɛ sɛ mesɔ wo tumi hwɛ, na mesɔ w'anwanwadeɛ hwɛ, na me, mesɔ wo miracles hwɛ. Awurade, sɛ wotumi ma me awitnɛse the miracle of you a, mɛgye w'asɛm adi. Na Awurade, challenge a mede rema wo nie. Sɛ wotumi ma deɛ nneɛma a yɛde ato me so, eh, case a yɛde ato me so, Awurade, m'anidaso asa. Na mmom no, sɛ yɛde me kɔgyina lɔya kɛseɛ no anim, gyɛɛgye kɛseɛ no anim a, Awurade, me ne wo mmienu no, mefa wo sɛ wo na woyɛ the gyɛɛgye panin, you are the supreme of the Most High God. Awurade, w'akyi ne w'anim no, nyame biara nni hɔ. Ɛnnɛ, baabi a meda yi, aka me ne wo mmienu. Awurade, ma wo tumi nyɛ adwuma. Sɛ yɛde me kɔgyina gyɛɛgye anim, na sɛ gyɛɛgye tumi ma mefa ahodie, na mebɛduru me fie na mankɔ afiase nnɛ da yi a me ne wo kasa, Awurade, na metumi bɛduru fie na mebɛhu me mma na mebɛhu me kunu a, Paapa, me nso mɛpagya me nsa hyɛ wo din kronkron no anuonyam. Na berɛ a metoo saa challenge maa Nyame yi, mepue firii cells hɔ na mesi abɔnten wɔ National Head, eh, cia, eh, National Security Office. Ɛna mehuu mmeranteɛ mmienu sɛ mmeranteɛ mmienu bi rehwehwɛ me. Na bere a mesan mihuu saa mmeranteɛ mmienu no, na ɛyɛ yɛn yi ara yɛn aberanteɛ a ɔto nnwom, ɔmane akyampɔn, aberanteɛ a ɔbɔɔ ɛ ɛ yɛka no sɛn, Apostle Tepite Kum. Na saa aberanteɛ no te hɔ. Na ɔno ara ne nua Ampɔn a ɔbɔɔ Wonya Kokofu a Wonnya Sereba. Na mmeranteɛ mmienu yi te hɔ. Na asɛm a ɔmane akyampɔn ka kyerɛɛ me sɛ, Nana, yɛne wo ako ntɔkwa bebree. Yɛne wo didii atɛm bebree, nanso Kristo a wɔfrɛɛ yɛn no sɛ yɛmmra wo nkyɛn na yɛmmɛhyɛ wo bɔ na yɛmma wo nkuranhyɛ sɛdeɛ me, Ɔmaneɛ Kyampɔn, wode yɛɛ me nyinaa mede akyɛ wo, na mmom Kristo sɛ ɔbɛyi wo, na sɛ ɔyi wo a, bra na bɛyɛ n'adwuma, ɛsiane sɛ mmerɛ no nie, na sɛ wogye tom wɔ w'akoma mu a, Kristo de wo bɔne bɛkyɛ wo. Na berɛ a ɔkaa saa no, ne nua Ampɔn nso de ne deɛ toaa so na wɔmaa me quotations na ɔtuu me fo. By saa berɛ no, na saa mmeranteɛ mmienu wei na wɔnim nea madwen wɔ m'akoma mu ne me tirim. Na Awurade Nyankopɔn pɛ na na nim deɛ madwen wɔ m'akoma mu ne me tirim. Na meka kyerɛɛ wɔn na mebuu nkotodwe, na mesɔɔ m'aneɛ gyaa mpo nkotodwe mu. Mese berɛ a me papa a ɔwoo me yɛfrɛ no Kwadwo Ɔmane. Enti mehu no sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na asoma wo. sɛ bɛka saa asɛm wei kyerɛ me. Ka kyerɛ Onyame a ɔsomaa wo, ka kyerɛ Awurade a ɔsomaa wo, ka kyerɛ Yesu a ɔsomaa wo sɛ wo woantumi anka sɛ wo ne me wɔ problem na mmom rode problem no nyinaa kyɛ me na woatumi aba ha sɛ neɛ woaka no ɛno na ɛbɛba mu. Ɔse kɔ, ɔma no akyampɔn, ɔse kɔ na Onyame wayɛ awie. Hyira nka Tweaduampɔn Nyankopɔn sa bra me kokoduru court hɔ na yɛde me kɔgyina adaka mu. Kwasi Agyegye bisaeɛ ne sɛ, ɔ me lɔya kekaa ne nsɛm, na gyɛɛgye nso kekaa ne nsɛm, na gyɛɛgye panin no maa ne gyɛgyemɛnte so wɔ sɛ memma nnipa biara nnyina w'akyi, na memma fie bi, yɛnka sɛ yɛregye fie biara, na menka sɛ yɛmfa sika biara nto wo so, na mmom no, adeɛ a mɛgye afiri wo hɔ yɛ wo singirɛkya ne wo pas, wo, wo, wo, wo paspɔt a wode tu kwan no. Ɛhɔ na mepagyaa m'ani hwɛɛ wiem. Na meka kyerɛɛ Awurade sɛ, Awurade, bɔhyɛ a mehyɛɛ wo wɔ bere a na meda head eh, quarters hɔ, prison hɔ, cells hɔ, Awurade, woayɛ wo deɛ awie. Nea aka yɛ deɛ me nso mɛyɛ. Na bere a mepiee abɔnten, mesan me signature wieeɛ, na ɛyɛ sɛ aberanteɛ bi a wɔfrɛ no sɔfoɔ bi sɛ ɔbɔfoɔ sɛ ɔno nso madi n'atam, na ɛno nso wɔde me san kɔɔ national head, CID headquarters. Nanso wɔyii video kyerɛɛ me na mesae. Ɛyɛ nokorɛ, wɔadi m'atɛm na me nso medii ne bi. Na ɛno nso wɔsan de me kɔtoo mu. Na Nyankopɔn, ɛhɔ no nso me ne Nyame tentamyɛ. Mese, Awurade, menim deɛ wodii kan yɛ maa me. Awurade, wei nso, hu me mmɔbɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, Nyankopɔn adom nti, yɛmaa me bail, ɛyɛ aberɛ a ɛyɛ Fieda no anwummerɛ. Na berɛ a Fieda no anwummerɛ mebɛduruu fie no, ne Kwasieda, mekɔɔ asɔre na mikopagyaa me nsa hyɛɛ Kristo din animuonyam, na mepaa mu ka kyerɛɛ Kristo sɛ menyɛ adwuma a yɛfrɛ no sɛ akɔm adwuma biam, menyɛ adwuma a yɛfrɛ no sɛ abosom adwuma biam. Edin a yɛfrɛ me sɛ Nana Agradaa no mpo, mempɛ na mate wɔ m'asom. Na bere a miduruu asɔredan mu hɔ no, mede me Bible kɔɔ asɔredan mu hɔ. Ne nyinaa video wɔ hɔ. Mmere pa mu no, yɛbɛma obiara ahu deɛ ɛkɔɔ so wɔ Pastor Joseph Kyerɛ asɔredan mu, asɔre a yɛfrɛ no sɛ Trusted World Ministry. Deɛ nti a mefrɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛ ketewaa bi. Mempɛ sɛ video no bɛba abɔnten ansa. Deɛ Awurade ayɛ ama me, wɔfrɛ Awurade afrɛ me, wɔgye Awurade agye me, ɛho anigye ne ɛho ahoahoa a Adesoa bi a na ɛso me, edin bi a na ɛda me din so. Na Kwasie da no, me sɔfo ka kyerɛɛ me sɛ, Onyame a wɔfrɛ wo no, ɔse din a yɛamfa ama wo yɛ Vangelist Patricia Oduro Cranton. Ɛnnɛ sɛ mete ha a, Yesu agye me na wasesa me din a yɛfrɛ me Nana Agradaa na wama me din foforɔ bi a yɛfrɛ me Vangelist Patricia Oduro Cranton. Awurade asesa me din, na wama me din foforɔ bi, edin yi deɛ mente aseɛ. Ao, Onyame ayɛ bi. Enti ɛnɛ mefrɛ mo a, na mehyɛ mo bɔ sɛ, ɛnkɔba sɛ mede m'ano kɛkɛ na maka sɛ mafa Kristo ayɛ me kra ne m'agyenkwa, ɛnkɔba sɛ asɔredan mu kɛkɛ na mafa Yesu sɛ me kra ne m'agyenkwa no. Nyankopɔn ayɛ adom, na sɛ Yesu wamma a, Ɛyɛ yaw wɔ da wei anɔpa nine o'clock asɔfoɔ mpaninfoɔ bɛdi m'akyi na yɛakɔ m'abosomfie hɔ na wɔn agyina mu ama Nyame atumi ayɛ adwuma na wɔn ayi abosom no nyinaa aba abɛgu abɔnten na ama Nyankopɔn adom ɛne ne nsusuiɛ ɛne n'animonyam atumi ada adi. Ɛno nti na mefrɛɛ mo, na mewie nso a na meresan nso ada nnipa bebree asɔfo a ɛbɔɔ mpaeɛ maa me, nnipa bi a wɔgyinaa mu maa me wɔ aberɛ a Bible ma yɛte aseɛ sɛ na ɛtwa sɛ biribi asi, na mmom no na wɔse yɛnyɛ Judas. Enti deɛ ɛkɔɔ so wɔ abɔnten, deɛ nnipa ka faa me ho nyinaa no, momma yɛmmom na yɛmfa aseda mma Yesu Kristo, ɛsiane sɛ ɔno pɛ, ne pɛ na ɛbɛyɛ hɔ, ɛnyɛ deɛ nnipa pɛ. Na mmom momma yɛnyɛ ahwɛyie na wɔanyɛ Judas amma obi hyɛberɛ. Ɛsiane sɛ Bible sɛ hwintennua no deɛ ɛbɛba, na mmom hwɛ yie na annam wo so, na deɛ ɛnam ne so a ɛbɛba no ɔnnue. Enti onua adɔfoɔ, ɛnnɛ wohuu me a, ɛyɛ Vangelist Patricia, Vangelist Patricia Oduro Kranten, a Awurade asesa me din. Meda Ɔsɔfo Maame Peb Donkor meda no ase bebree sɛ ne mpaebɔ mu, ne biribiara mu, n'akɔnkye mu na ɔde agyina m'akyi ama nnɛ mabehu me kunu ne me mma. Mesan nso da Yemi ara me lawyers akɛse a wɔgyina m'akyi, Nyankopɔn nhyira wɔn bebree. Mesan nso da Yemi ara me sɔfo panin, Pastor Joseph Kyerɛ, Wɔne ne ne wife Mama Abigail, ɛyɛ Trusted Well Ministries foɔ mpaninfoɔ ne adɔfoɔ a wɔn kɔda nwura mu su gu Kristo so sɛ wɔn hu ɛyɛ me me mmɔbɔ. Me san nso da yɛ me ara me kunu Pastor Eric Oduro Kranten ateetee a wafa mu mpo a yɛ di no sɛ sɔfoɔ a ɔwale kɔnfoɔ na nnɛ Nyankopɔn adom Nyankopɔn sɛnkyerɛnne ada adi na nnɛ me ba bɛtae me kunu akyi na watumi ama ne Nyankopɔn adwuma no a ɔfrɛɛ no no atumi adi mu. Aman Krado, meda no ase bebree, aburokyire na ɔwɔ, wo mpaeɛ, the first day a me ne Aman Krado kasaeɛ, ɔse, Nana, deɛ nti a mabɛn wo ne sɛ, ada a mɛsɔre a mɛte sɛ Nana Agradaa afa Bible, ɛnɛ Aman, wo dreams are coming true, Ɔsɔfo Maame Peb Donkor, wo dreams are coming true. Meda obiara ase, Awurade ayɛ bi. Meda obi biara ase, mo a mo gyina maa me, adɔfoɔ, obi biara, mpaninfoɔ bebree, Onyankopɔn nhyira mo nyinaa, me workers, nnipa, wɔn a wɔn anyi me ama, ɛsiane sɛ yɛ sɛ ɔsono tɔ fam a obiara ka nea ɔpɛ, but ne nyinaa mu no, ɛyɛ Awurade na ɛmaa ho kwan, Bible se sɛ ɔno amma ho kwan a, onipa biara nni tumi wɔ ne mma so, enti adeɛ biara ɛbɛsi wɔ abrabɔ mu biara no, Me me gyidie a menim wɔ Kristo mu sɛ ɛyɛ Awurade na ama ho kwan. Meda obi biara ase, Kɔnkɔnsa Empire foɔ, me nua barima Bijay, me nua barima Prince, Aman Krado, Ɔsɔfo Maame Pep Donkor, me ara me workers, me manager Enoch, mo nyinaa, me nua barima Peter, Onyame nhyira wo baabi a wɔ wate, Peter Anokye,

You are extremely grateful. Everybody yɛda mo ase. But uh, sɛ sɛ wɔn want to sign out so obi ni question bi adi a why? Okay. Mo bi misa. Uh, okay. Mama. Amen. Okay.

Wonhyɛɛ da sɛ wopɛ sɛ wode Bible no to bodua no so nti na ebia woyɛ saa. Mepakyɛw, sɛ mede Bible bɛto bodua no so a, ɛwɔ deɛn nti na nka me m'adwene mu no mɛyɛ saa? Mepakyɛw mebisa wo, ɛwɔ deɛn, ɛdeɛn nti na me mɛtumi aka sɛ mede Bible. rekɔto podua so. Esiane sɛ nnipa a ɛhwɛ me nyinaa di adanseɛ sɛ bere a na mewɔ wiase koraa na menhuu Kristo no, bere a na mete sum no mu a na menhuu kanea no, saa bere mpo no, na mekasa tia atoro adiyifoɔ a wɔyi so abosom ne nneɛma a ɛnsɛ mfata Enti ɛnyɛ nnɛ a Kristo afrɛ me. Awurade afrɛ me sɛ mmere pa mu no memmra na memmɛka n'asɛm. Na efi ne nkekaawa, ntomago fi, ntoma tuntum bi a wɔde akyekyere me no, Awurade, wɔasesa afi me ho. Sɛ ɛkaa sɛ mede Bible rebɛhyɛ abosom ase a, ka yɛnim sɛ abosomfie deɛ anka sika wɔ hɔ paa. Because ɔsɔfoɔ biara a wɔbɛkɔtu aduro de abɛyɛ Nyame adwuma biara no, na ɔpɛ sɛ ɔnya ne ho, na ɔpɛ sɛ ɔyɛ yie. But ɛnnɛ, mafa Yesu sɛ me kra ne m'agyenkwa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me kra, daakye mewu a, me kra no bɛnya nkwagyeɛ. Ɛnyɛ ahonyadeɛ nti na mefaa Yesu, na makɔfa bosom de abɛto Bible so. Ebi nsi da, na ebi nso nso nsi da wɔ Yesu din mu.

Ebi nsi da, ebi nsi da wɔ m'anoma mu o. Mese ɔsɛefoɔ yi, susu ma w'ani nye me ho o. Wɔ Awurade din mu, mehye ase a mɛsɔre. Mete sum mu a ɔno ne me hann a.

We are grateful there will be a follow up uh, on Thursday. On Thursday, so we'll engage you. Mo a mo baa yɛ da mo ase sɛ mo baa yɛ uh, yɛ wɔ da yɛ bɛ san uh, asan ne mo ahyia and. Ɛwɔ sotuom. Sotuom baabi a ne yɛ nim sɛ yɛ maame ɔyɛ na akɔbɔ adwuma no yɛ da mo ase uh, sɛ mo nso yɛ frɛ mo ɛkyerɛ mo baa yɛ da mo ase. With me is Pastor. Yɛda Tweaduampɔ Nyankopɔn ase ɛnnɛ anɔpa awia yi. Ɔno a adeɛ nyinaa yɛ ne pɛ na tumi nyinaa kura no. Ɛne sɛ ɛnnɛ deɛ asi wɔ ha yi, ɛyɛ ade kɛseɛ wɔ Awurade anim. sɛ ɔdebɔeɛni bɛsakyera n'adwene. Bible sɛ ɔsoro nyinaa kasa. Na nea asi wɔ ha yi, saa adeɛ yi ɛhyɛ aseɛ ɛnyɛ nnɛ. Sɛ motie abɔnten a, binom tumi di mo atɛm ara sɛ ɔsɔfoɔ na adɛn na akɔware ɔkɔmfoɔ. Ɛɛm sɛ ɔkɔmfoɔ nkyerɛ sɛ ɔnyɛ nipa. Nnipa nom sei na Nyame hia wɔn. Enti sɛ wo sacrifice wo namu mu deɛ anaa sɛ wo sacrifice wɔ biribiara mu. Ɔyɛ me yere. Mentumi nka sɛ Nyame afrɛ me a ɛno nti megyaa no na makɔware ɔbaa foforɔ. Nyɛ saa na yɛn nkyerɛkyerɛ no kyerɛ yɛn. Mfeɛ num ni, five good years, ɛna yɛde tu sii hɔ, me ne me sɔfo panin ne ne yere. Na obi biara nnim. Enti deɛ ɛrekɔ so no na adeɛ yɛ deɛ yɛnim. Na onipa mfiri ne pɛ mu nsɔre sɛ wasakyera gye sɛ Nyame ka ho. Sɛ Nyame amfa ne nsa anka wo a ɛbɛyɛ den. Gye w'ani baa ho so. Sɛdeɛ ɔba adesɛefoɔ no gyee n'agya agyapadeɛ na wɔkɔtenaa baabi na wɔsɛe no wieeɛ no, Bible kyerɛ sɛ n'ani baa ne ho so. Berɛ a n'ani baa ne ho so, ansa na woresan akɔ n'agya nkyɛn, enti ɛwɔ sɛ me wife no ani ba ne ho so. Enti deɛ ɔreyɛ no nyinaa na yɛ so, yɛde mpaebɔ na yɛgyae no kɔ a, by I thank God today, wife no, yes. Enti deɛ ɛsi yɛ nyinaa no, na mmerɛ no na ayɛ dɛn? Awie duro. Enti nnɛ, ɛyɛ aseda kɛseɛ na mede matwa adi ampa Onyankopɔn, me sɔfo panin, Pas, Bishop Joseph Kyerɛ, ɔne ne yere Abigail, Apostle Kyerɛ. Mede Nyame da wɔn ase bebree wɔ nsuo akyi ne sacrifice. Nsɛm bebree na ɛsi yɛ, nanso ɛno deɛ mɛma ɔno ankasa akasa. Ɛsiane sɛ nnipa rejectee no ne sɔfodie mu, sɛ ɔsɔfoɔ deɛ ɛyɛ dɛn na wode wo ho bɛbɔ ɔkɔmfoɔ? Nanso no wannyina, wampa aba, ogyinae wɔ m'afam ne me yere. Ɔde no hyɛɛ aseɛ nkyerɛkyerɛ ankyɛ ara na all these issues no pop up by today I thank God. Meda Ghanafoɔ nyinaa ase, adɔfoɔ a mode mo mpaebɔ taa yɛn akyi. Yɛda obi biara ase, nea yɛka ne sɛ yɛn nyinaa yɛmfa ɔdɔ, ahan, na yɛmfa gyidie mapa nsɔpɔto maame yi. Na adeɛ baako a mpɛ sɛ mekerɛ wɔ wiem ɛnnɛ, ma obi nyɛ n'adwene dabiara da sɛ adwuma a Nyame afrɛ yɛn wɔ mu no, yɛde biribi na ɛba bɛyɛ. Yɛtee saa asɛm no, ɛnyɛ nnɛ, but I always say this, obi ntumi nsi Nyame adwuma ho kwan da. Na ma obi nso nkɔgyina baabi nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsɔre na wabɛ discriminate deɛ Nyame ahyehyɛ. Ɛkɔba no saa, Nyame nyɛ onipa bɛdua nti, we are coming out with a good doctrine. Doctrine a wote a ɛsesa nnipa suban. Mmerɛ a Yesu frɛɛ N'asuafoɔ no, Ɔkyɛɛ wɔn mmienu mmienu na Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monkɔ wiase mfa m'asɛm no nkɔ, na mokɔ a nea ɔbɛgye asɛm no adi no, mommɔ no asu nhyɛ Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Ɛno ne asɛm a ɛkura yɛn. Yɛyɛ adwumayɛfoɔ. Yɛyɛ adansifoɔ. Nti Paul kaeɛ, ɔse. Nyankopɔn wɔ Yesu ato fapem no ama yɛn. Wafrɛ yɛn sɛ yɛn anansifoɔ, we're the representative on this earth. Yɛyɛ adansifoɔ ma Awurade. Yɛn adansifoɔ ne sɛ yɛbɛtwe akra, wɔn a wɔayera, wɔn a mpɔkyerɛ da wɔn so, wɔn a wɔhunu amane no, yɛde asɛm no bɛma wɔn na wɔatwe wɔn ho afiri wɔn bɔne ho. Ɛno ne the motive a yɛde bɛyɛ Nyame adwuma. Biribi biara nni hɔ bio. Yes, enti momfa mpaebɔ ntaa yɛn akyi, na monsrɛ Twadiamfo Onyankopɔn nyansa ne nimdeɛ ne nteaseɛ mma yɛn, na adwuma no a yɛreba abɛyɛ no, yɛmfa big revival a ebinom hyɛɛ aseɛ de revival na ɛmaa Christianity tumi gyinaa hɔ. Yɛnim sɛ Christianity, yɛwɔ challenges bebree wɔ mu, nanso no momfa mpaebɔ ntaa yɛn akyi. Nkwagyeɛ nti na Owura Yesu bɛwu gye yɛn. Ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ nnipadua yɛ hu, nkwagyeɛ, nkwagyeɛ ho asɛm na yɛde nam. Nyame nhyira obi bia a ɔtia Ghana man nyinaa. Mepakyɛw biribi ketewa bi a mɛka atoa so yɛ. Adesrɛdeɛ na mede srɛ onipa biara a berɛ a na mewɔ wiase, mebue m'ano kasa tiaa no. Menim sɛ Yesu agye me, na Yesu de me bɔne akyɛ me. Nti mesan srɛ obi biara a berɛ a na mewɔ wiase na mewɔ akɔm mu nneɛma bi a ɛma me kasa tia nipa biara, obi biara a makasa tia no wɔ berɛ a na mewɔ wiase no, ɔhu me mmɔbɔ na ɔmfa nkyɛ me, esiane sɛ saa berɛ no na m'ani afira, na ɛnnɛ Yesu wabue m'ani. Enti ɛnnɛ mesrɛ mo, asɔfoɔ mpanimfoɔ a mekasa tia mo wɔ aberɛ a na mewɔ wiase, me nua Ɔmane Akyampɔn, ada a wobaeɛ mebu nkotodwe sɔ wo kotodwe, mesrɛ wo me papa wɔ pamboɔ, ɛnam ntɔkwa ne nneɛma so mekasa tia wo, yɛ papa wɔ duro mu, Asɔfoɔ mpaninfoɔ bebree a makasa tia mo no, mesrɛ mo sɛ monhu me mmɔbɔ na momfa me bɔne nkyɛ me, na megye di yie sɛ mode me bɔne nso bɛkyɛ me. Ɛyɛ yɛn nua no mu bi a mekaa asɛm bi a ɛnni mu totoo mo so. Mesrɛ mo sɛ monhu me mmɔbɔ na momfa me bɔne nkyɛ me. Ɔsɔfo Maame Pep Donkor, fa me bɔne kyɛ me. Yɛ Papa Ɔpamboɔ, yɛ Papa Oduro nom. Wɔn a menkae mpo no, sɛ wokae sɛ mafom wo pɛn a, mesrɛ wo sɛ ɛnnɛ a Yesu agye me yi, hu me mmɔbɔ.